Merci, Här President, fir d'Iwwerraschung virwegzehuelen. Also, d'Pirate wäerten dem Projet zoustëmmen. Mir hunn awer e klenge Mais derbäi, wou mer schonn e puermol uklonge gelooss hunn, sief et bei de Primen och wéi beim Elektroauto. Eis deet et einfach am Bauch wéi, dass se net sozial gestaffelt sinn. Huele mer e klengt Beispill, Et geet een eng Kéier hin an et wëll een elo, schéi, e schéint Familljenhais hir kaaft, fir een dat schéin ageriicht an da wëll een do dat energetesch, renovéieren. Et ass jo nu emol esou, dass déi meescht Leit scho mol, wa se bei d'Banke ginn, fir d'éischt e Problem hu fir de Prêt ze kréien fir de Logement. Da muss een elo nach en zweete Prêt ophuelen, fir elo déi energetesch Renovatiounen. Dat gëtt net einfach fir déi meescht Familljen. Dat heescht, et misst ee schonn esou vill Geld um Spuerkont hunn, fir iwwerhaapt kënnen déi energetesch Renovatiounen ze maachen. Dofir stelle mir Piraten eis vir, dass et vill méi einfach sollt gi fir dass de Staat mat enger Bürgschaft higeet an e seet, déi Préë garantéiere mir. Dat heescht deementspriechend, datt déi Famillje kënne soen, mir kënnen dat iwwer 10, 15 Joer deementspriechend zeréckbezuelen, awer och do, wat de Revenu méi kleng ass, wat de Subsid an d'Lut geet fir d'Familljen. Dat ass e bësse wéi mer och ëmmer beim Elektroauto kritiséieren, et kann ee sech zwar herno iwwer 100.000 Euro en Auto kafen an da kritt een déi Primm, mee d'Fro ass do, brauch een déi Primm dann nach ëmmer? Oder ass et éischter, wou mer sollten dat Geld investéieren, fir déi Leit, déi et sech net aus fräie Mëttel kënnen leeschten, fir d'Haus energetesch ze renovéieren? Dat ass e bëssen de klenge Mais, wou mer gären hätten. An déi aner, wat mer umierken, ass, dass och virdrun erëm ugeklongen, dass d'Subside wäerten, beziehungsweise d'Primme wäerten iwwerschafft ginn. Et muss een oppassen, wéi een dat dobausse kommunizéiert, well Et ass jo elo esou, déi Leit, déi spekuléiert hunn a gesot hunn, oh, et kënnt e Klimaplang, komm mir waarden nach e bësse bis mir eng Renovatioun maachen, déi hu jo elo emol richteg geleeën. Et war jo emol gutt, déi am Januar hir Commande net gemeet hunn, et ass jo emol gutt, datt se déi elo gewaart hunn. Et ass awer elo geféierlech, wann d'Politik higeet a seet, uh, et kënnt nach e Klimaplang, vläicht kinnten d'Primmen nach eng Kéier an d'Lut goen. Dat wär schlecht fir eist Handwierk, well déi waarden dann elo erëm, dat ass e bësse wéi op der Bourse, spekuléiert een dann, uh komm, wann dat doten ausleeft, villäicht maache se méi eng héich Primm. Dofir ass et do wichteg, datt ee kohärent géing bleiwen an d'Datumen och net grad esou kuerz hält, well mir mussen och eng Sécherheet an eist Handwierk bréngen, well et sinn nu emol héich Montante, wann een déi Renovatioune mécht, an et sinn och héich Investitioune fir eis Handwierksbetriber. An en anere Punkt, wou mer nach wollte mat ubréngen, dat ass, Mir hunn et scho e puer Mol uklénge gelooss, och op aneren Dossieren, dass et immens wichteg ass, dass mer an der Zukunft, wat d'Formatiounen ubelaangt, vill méi an de Schoulen op d'Handwierk setzen, bezweifelsweis op déi Beruffer, wou eppes mat Energie ze bedinn hunn. Et ass hautzudags esou, wann ee Solarpannele willt installéiere loossen, kënnt een op eng Waardelescht vun engem Joer. Bei de Chaudièrë läit en am Moment bei 6 Méint. Vläicht ass et no Corona liicht anescht ginn, mee ech schwätze mol nach wéi et virdru war. De Problem ass ganz einfach, wann een do mat de Patronen schwätzt, d'Leit wëllen nach eppes fir d'Ëmwelt maachen an eng Renovatioun lancéieren, mä dann ass et esou, datt de Patron net genuch Leit huet fir d'Aarbechten auszeféieren. Do misste mer an der Educatioun e bësse méi op de Wee goen, fir déi wichteg Beruffer, well D'Thema wäert jo bleiwen. D'Ëmwelt bleift a mir mussen eis weiderhin an deene Beruffer vill méi staark opstellen, fir datt mer méi Leit hunn, déi d'Renovatioune bezeiwsweis d'Installatioune kënnen ausféieren. Mir Piraten wäerten eisen Accord ginn an hoffen op weider Mesuren, wou d'Regierung wäert huelen, fir d'Handwierksbetriber an deem Beräich ze ënnerstëtzen, awer och d'Leit, déi wëllen hir Haiser energetesch renovéieren. Merci. Merci villmools, Här Goergen. D'Regierung huet d'Wuert, d'Madame Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.